Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor ta' Triq Tagħna u dil-ġimgħa qegħdin il-Qrendi eżattament fi triq, It-Tempesta.
x'taf fuqha d-triq? Hawn dan hu saqat, tridu xi bala kafè?
Niġu għal waħda, niġu, niġu! Hu ħsieb int jew mmur għal kafè?
Mela mmorru nibdew.
U malli d-danusan fetħu ħalqom li ġejjin fi triq il-tempesta, xieġri jien fetħu bib is-sema. Għamilna xi tlet tiem, erba' tiem, xi taqlil u ma stajniex niġu. Imma llum mal-ġurnata weriet raġġi ta' xemx sodisfaċenti mimlijin vitamina D. Fejn tarana, hawnhekk il-Qrendi. Kemm nistenna naqra lil Daniel u nkunu nistgħu nwaslulkom il-ħsibijiet tan-nies li joqogħdu hawnhekk fil-Qrendi.
Hawnhekk mela dik Triq it-Tempesta. Tajjeb. U hemm isfel il-Maqluba, hux hekk? Jgħidu li hemm konnessjoni bejniethom ġieli żmajtu għall-istorja. Kien hawn raħal żgħir. Jgħidu li kien hawn ħafna nies ħżiena. Nies ħżiena?
Nies ħżiena. Eħe.
U, mamma mia! U kien għamel xi terremot. U infetħet dil-bokka u kulma kien għad fadal il-kappella ż-żgħira. Din ma kinitx il-kappella ż-żgħira tal-ġenb. Fhimt, ġifieri qisu saret din il-, dan it-terremot biex telaq il-ħażen. Eżatt.
Il-maqluba hija sinkhole. Sinkhole tifforma meta ilma tax-xita li jkun aċiduż jiskula fil-blata u l-blata titerra. Titerra b'tali mod li jiffurmaw għerien. U ovvjament wara ammont ta' żmien il-blata tisfronda għal isfel u hekk iffurmat il-maqluba. Il-fenomenu tal-maqluba x'aktarx li seħħ fis-sena 1343. U għalkemm għandna dokumentat li sar terremot f'dak iż-żmien, wisq probabbli kienet minħabba t-teżiża li nħasset meta l-art sfrundat. Għalhekk, ma naħsbux li huwa veru li sfrundat la minħabba terremot u lanqas minħabba tempesta, imma sinkhole hija xi ħaġa, hija fenomenu li jseħħ wara ħafna ħafna żmien. F'Malta naraw aktar fenomeni bħal dawn. Eżempju sempliċi huwa d-dwejra t'Għawdex, però dan ma seħħx daqshekk riċenti imma ħafna żmien qabel meta l-gżejjer Maltin kienu għadhom qed jiffurmaw. Hemm isfel hemm nofs bejr. Jiġifieri dak jindika xi ħaġa dak. Kif int tarah, le mhux isfel nett, 'il fuq, kif int tarah, naħsbu taraħ. Ejja. Tlaqna, tlaqna, tlaqna, qed tara? Ħa ngħidlek imma sabiħ hawnhekk għamluh, ġifieri l-kappella di tal-ġenb. Dik għandha 700 dik. Dik għandha 700 sena.
700 sena. Ġifieri dik il-kappella li baqgħet imbagħad komp. Imbagħad għamlu di wara. Imbagħad għamlu di magħha.
Fimt, tlaqna bil-mod.
Il-fuq, u kanaw suru. Suru. Kanu jidaw. Suru.
Le, kanu nas ksina. Eh. U kienet tgħidilhom, tgħidilhom. Is-soru.
Is-soru tgħidilhom mod irid jiġri xaw ġaw għax hawn ħafna ħażin. U ġara u.
Mbagħad niżlet
il-maqluba sort ir-remot u l-kamra tagħha baqgħet hemm fix-xifer għażat. Eh, fit-tempesta di dej. Eh. Sewwa, ma rajtx li ħoru. X'inhu? Għax għandu kum, għalli biex nistenni hawn ma stanżibhom kien. Minu? Dak li kum miegħi.

Kien ikun jemlew minnu dak, bil-fors. Ġifiri xi ħaġa ġara biex. Xi ħaġa ġara mela.
U f'San Mattew jilħaq er rummin kol rummina. Kontu tinżlu, eh? Konna ninżlu mit taraċ minn hawnhekk, hawnhekk hawn taraċ dejjaq. Kull irid jagħmel sitt pulsieri, f'sal, f'sal timba. Jagħmel sitt pulsieri u jere. U tagħmel sitt pulsieri iju. Da fitta il-ħajt fit-tarfa żatti jed. Estri. Ġifieri kuku wara mhux ħajmluħ fit-tarf. Mhux hekk. Dak kien item, dik kien hemm. Kien item u mbagħad fronda kollox.
Dan. Fejja, sa. Inni nofsi għajni. Eh? Hemm is-serija. Hemm Mela, jien qiegħed eżatt eżatt minn fejn xi darba kien jeżisti isu taraġ jidher għal hemm isfel. Imma qed ngħidilkom jien biex l-iktar ħaġa faċli biex tinżel. U ma nissuġġeru l-koġ li tinżlu. Sawa, nistax tgħid ma nafx hemm hemm isfel. Ejju, ma tkun professjonist biex tinżel. Terġax titlaqni waħdi. Għax mhux sew. Għax fejdu l-maqluba l-maħluba mis. Ġib, ġib.
U dak kien it-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u ntukom parir biex tiġu s'hawnhekk u tgawdu dan il-ġmiel li hemm hawnhekk. Mhuwiex ma tistax tinżel bil-puxxer. Le dik żgur.
U l-ġimgħa d-dieħla min jaf f'liema triq ħa nkunu.